Dwi wastad yn joio neud lluniau o bobl yn dansio. Ych o music ymlaen. Uh, lot o hwyl. Mae'r un ar gyfer llyfr o'r enw Symud sy'n dod mas gen i i'r un i blant bach bach. Uh, os ych chi eisiau gwneud lluniau sydd yn fwy dynamic, sydd gyda fwy o egni, fwy o symud iddyn nhw, wel, falle bydd y fideo yma o Ceri Grey yn helpu chi. Felly, joiwch. Hwyl. Ydych chi'n ffindo fo'n anodd i arlunio cymeriadau sy'n symud, rhedeg, cerdded, cwmpo, a wneud e edrych yn realistig? Ydyn nhw weithiau'n dwyd i lan yn edrych fel dau diflas fan hyn? Wel, dyma chydig o tips i helpu chi i ychwanegu symudiad naturiol, dynamic i'ch lluniau chi. Nawr i ddechrau gyda rhywun yn cerdded. Unrhyw bryd chi'n arlunio, mae'n dda i chi trio ddychmygu bod chi'n neud beth mae'r person yn eich llun yn neud. Wrth neud llun o rywun yn cerdded yn hamddenol, dych chi eisiau teimlo'n hamddenol, fel y cymeriad. Mae'r coesau'n dod lawr, un fan hyn. Just yn cyffwrdd y llawr, sylwch. A llall, tu ôl. Eto, a'r traed yn cyffwrdd y llawr. Dych chi'n gweld sut mae siâp y coesau yn adlewyrchu ei gilydd? Mae hwn yn bwysig, pryd bynnag dyn ni'n rhedeg neu cerdded, dyn ni'n neud e mewn ffordd sydd yn cyd-bwyso y ddau ochr o'r corff a'i gilydd. A pan dyn ni'n cerdded, mae'n brych i ni'n symud hefyd. Y peth i gofio yw, pa bynnag goes sy'n symud ymlaen, mae'n fraich yna yn ôl, pa bynnag goes sy'n symud yn ôl, mae'n fraich yna ymlaen. Coes chwith yn ôl, Felly, y fraich yma, ymlaen. A siap y corff yn gyffredinol, yn eitha syth. Nesa, beth am i ni wneud rhywun sydd yn dechrau loncian? Pan dyn ni'n symud, mae'n effeithio popeth. Gwallt, er enghraifft, yn symud ychydig bach mwy, Ac mae ongl y corff yn symud hefyd. Pwyso mlan tipyn bach wrth loncian. Yn nesa at y coese. Y cyfle ma dyn ni'n symud, y mwy o ymdrech dyn ni'n rhoi mewn iddo fe. So dych chi'n sylwi, wrth wneud y goese y tro yma, dyn nhw ddim yn cyffwrdd y llawr. Dyn ni'n mynd yn gyflymach. Ac unrhyw bryd yn ni'n neud llun lle mae rhywun bant o'r llawr, mae'n teimlo'n dynamic, mae'n teimlo bod yna symudiad. Eto, mae goesau yn adlewyrchu siâp ei gilydd. A dyn ni'n neud yr un peth a phan ydyn ni'n cerdded, pa bynnag goes sy'n symud ymlaen, mae'n fraich yna yn ôl, pa bynnag goes sy'n symud yn ôl, mae'n fraich yna ymlaen. Mae dwylo mewn dyrnau. Unwaith eto, breichiau yn adlewyrchu siâp ei gilydd. Falle allan ni gael un neu ddau o linellau symud hefyd. Wrth i ni ddangos rhywun yn rhedeg full pelt, dyn ni angen just gwthio fe ymhellach Mwy o ymdrech dros y corff i gyd. Felly mae'r gwallt yn mynd reit yn ôl, ongl hyd yn oed yn fwy ar y corff. Mae'r coesau hyd yn oed ymhellach o'r llawr. Eto, siâp yn adlewyrchu ei gilydd. A'r breichiau, unwaith eto, edrychwch pa goes sydd ymlaen, pa goes sydd yn ôl. Dwy fraich yn dilyn yr un siâp. Ychydig o linellau symud. Dych chi byth angen mwy na dau neu dri o linellau symud. Dyna ni. Cerdded, loncian, rhedeg. Piw! Wedi mynd. Banana.